כ'האב עפעס א געוויסע ענקזייעטי, געוויסע ענקזייעטי, וואס גיי איך זאגן, ס'גייט מאכן סענס וואס איך זאג, און אויב איך זאג עס די וועג קען זיין יענער גייט צו שליפ האבן, קען זיין ער לאכט אויס, קען זיין יענער וועט מיר ענטפערן אבער עכט רעדט ער צו מיר נאר אלץ רחמנות, ס'וועט נישט מאכן קיין סענס בכלל וואס איך זאג, יעצט בשעת איך רעד צו דיר, טראכט איך אויך אויף דאס, אז איך בין אנגעצויגן ווייל איך האלט אינמיטן פילטערן און ענעלייזן וואס איך זאג, פאר איך זאג ארויס יעדע ווארט נאכדעם, סאו איך בין בכלל נישט דא ביים שמועס, און איך לעב עפעס אין א מין אנגעצויגנקייט אין מיר אליין, ס'שטערט מיך זייער שטארק. סאו, דאס איז אייגנטליך די שאלה, דאס איז די שאלה פאר היינט וואס עימיצער האט אריינגעשיקט.

כ'מיין נישט חוזק צו מאכן ווייל ס'איז יא, ס'איז טאקע שווער, ס'איז שווער, שאלה איז נאר וואס מען טוט וועגן דעם, זיך גרינגער צו מאכן, ווייל מען דארף זיך גרינגער, פארוואס זאל מען זיך נישט גרינגער מאכן? יא, וואס יעדער מענטש דארף דורכגיין זיינע זאכן אויף די וועלט, און יעדער איינער ענדיגט דאס לעבן אנדערש ווי ער האט אנגעהויבן.

איז אז די מענטשן וואס מוטשענען זיך מיט דעם, וואס איך וואלט עס ממש לע געזעהן עס פארט פון סאושעל אינעקזייעטי, איז אז זיי פילן, טראכטן, און סאמהאו גלייבן אז זיי זענען גארנישט ווערט, און זיי ברענגען גארנישט צום טיש.

לייק איטס נאט אדעפטיוו, ס'נישט קיין זאך וואס קען באמת ארבעטן גוט, לייק די דיין גאנצע צוגאנג איז נישט אמת נאמבער וואן, דערוועגן ביסטו יא ווערד און דו האסט זאכן וואס אינטערעסירן דיך, און געווענליך די מענטשן זענען פול מיט גוטע מחשבות און קריעטיוו מחשבות און איידיעס און אנדערסטענדינגס איבער זיך, איבער די וועלט, איבער אנדערע. עט די סעים טיים טראסטן זיי נישט די מחשבות און די קריעטיוויטי און די פאר וואטעווער ריזען יא אויב דאס גייען מיט עטעטשמענט טעארי קענסטו קוקן וויבאלד זיי האבן נישט געהאט עלטערן וואס האבן געמירערט פאר זיי לייק דזשאסט געשפיגלט. וואס מיינט?
דזשאסט
א קינד כדי זאל קענען אויף. אויף.
כ'פרעג דווקא די זאך, די עלטערן האבן נישט צוריק אפגעשפיגלט פאר זיי. אקעי, נאו פראבלעם, לאמיר נישט אריינגיין אין דעם. יישר כח פארן מיך שטאפן. דאס איז איינע פון מיינע מעלות וואס כ'האב אלס נישט קענען דיין פעלד, דיין מקצוע, אז איך וויל האבן די קשיות וואס די עווערידזש מענטש האט. יא, דו ביסט א פראפעשאנעל, דו זאגסט געוויסע זאכן וואס זענען ביי דיר און דיינס גלייכן דברים פשוטים, אבער עמיצער וואס ליגט נישט אין די נושא, וואס קען נישט די נושא, יא וואס, אקעי, נו.
די עטעטשמענט טעארי אונז האבן שוין אסאך אסאך גערעדט דערפון דא, ס'איז זייער זייער גאנגבאר היינט אין אלע טאפ מאדעליטיס היינט איז עטעטשמענט טעארי א חלק פון די יסודות וויאזוי מ'בויט אויף גוטע טעראפי מאדעליטיס, און עטעטשמענט טעארי זאגט. אז כדי א קינד זאל אויפוואקסן גוט דארף דאס קינד האבן א עטעטשמענט פיגור, דאס מיינט
געווענליך די מאמע און נאכדעם די טאטע,
בעיקר די מאמע, די נורסן, די קלאוס קלאוס קעיר נעמען די ערשטע צוויי יאר און ס'איז זייער וויכטיג, און די פאנקשען פון דעם איז אין די ערשטע צוויי יאר די קינד קען זיך הייבט אן זיין aware פון זיין איר אייגענע מציאות דורך דעם וואס די קינד זעהט אז די מאמע זעהט עס, די קינד זעהט אז די טאטע זעהט עס, די קינד זעהט אז די מאמע רעדט און די טאטע רעדט, סאו אבוויעסלי עקזיסט איך, ווייל אויב איינער רעדט צו מיך מיינט עס אז איך, יא, אויב איך זעה דיך מיינט עס אז דו עקזיסט, יא, סאו אויב איינער זעהט מיך מיינט עס אז איך עקזיסט,
סאו דאס איז די וועג ווי אזוי א קינד דעוועלאפט א גוטע אנדערסטענדינג פון איר אייגענע מציאות. און ווען א קינד האט נישט דאס פאר וואטעווער ריזען, צו וועגן די עלטערן האבן עס נישט געטון, צו וועגן מ'האט עס נישט געטון גענוג גוט, אדער כל מיני אנדערע ריזענס וואס קענען זיין, בעיסיקלי וואס ס'געשעהט איז אז די קינד קען זיך נישט אליין, די קינד ווייסט נישט פון זיך אליין, די קינד האט זייער שטארק מורא, די זעלבע זאך, ס'קען אויך זיין אלס א ריספאנס צו טראומא. אדער א ריספאנס צו געוויסע נישט געשמאקע אינטערעקשאנס וואס דער מענטש האט געהאט עט א סערטען פוינט, און די געשמאקע ריעקשאנס האבן קריעיטעד אזא געוויסע מין אקעי, איך גיי נישט אנקומען מיט מיינע זאכן וועגן דעמאלטס און דעמאלטס האט איינער חוזק געמאכט פון מיר אדער דעמאלטס און דעמאלטס האט מיך איינער נישט גענומען סיריעס סאו איך גיי אייביג קומען קאנטענטלעס, נישט קאנטענטלעס, איך גיי אייביג קומען אז. איך האב נישט קיין קאנטענט, איך עקזיסט נישט, איך בין נישט, איך בין נישט אינטערעסאנט, איך בין נישט אינטערעסאנט, איך בין נישט ווערד, איך קען מיך נישט אויס, איך ווייס נישט, און ממילא דארף איך ברענגען אסאך אנדערע קאנטענט, און איך דארף אנגרייטן קאנטענט, און אויב ס'גייט זיין שטיל פאר איין מינוט גיי איך עס נישט אויסהאלטן, און און מ'גייט דארפן פירן די שמועס, און און איך זעה עס אויכעט מיט די מענטשן ווען זיי קומען אריין צו טעראפי, איז אויכעט דא די זעלבע זאך פון. פון נישט נישט וויסן וויאזוי אנצוהייבן די סעשאן, ער ווייסט נישט וויאזוי אנצוהייבן די סעשאן, ער האט נישט קיין אהנונג וואס ער וויל היינט רעדן פון, און ער טרייט אגאנצן צייט ארויף צו ווערפן אויף מיך אז איך זאל אים זאגן אויף וואס מען דארף ארבעטן אדער איך זאל אים געבן מיין מיינונג אויף אים אדער אזעלעכע, און עט א סערטען. פוינט זענען זיי גערעכט אויך וועגן ער ווייסט באמת נישט בכאילו וואס ער וויל אבער אויב איז ער מצליח יעצט איז אינטערעסאנט אז אסאך פון די מענטשן זאגן אז אין וואן אן וואן זענען זיי נאך גאנץ בחסד וועגן זיי קענען סאם האו קריעטן און אריינגיין עפעס א געוויסן שוואונג און בדרך כלל גייען די מענטשן זיך קאנעקטן צו חברה וואס זענען זייער דאמינענט. וועגן די דאמינענט מענטש דארף איינער וואס זאל אים געבן פלאץ, סאו די מענטש איז דאך מחיה צו געבן פלאץ, אבער ס'קומט צו א סערטען פוינט וואס יענער ווערט מיד פון דעם, יענער זאגט רילי? איך עקזיסט לייק ליטערלי נישט? ווייסט איך מיין? ס'איז דאך נישט באמת גוט פאר די נפש צו פילן ווי מען עקזיסט נישט, סאו דאס איז די אנדערסטענדינג פון ווי די זאך קומט.
צווייטנס, נאכדעם וואס דו פארשטייסט, און ס'קען קומען פון נאך אנדערע פלעצער. ס'האסט געזאגט א לאנגע הסבר, אין אונטערשטע שורה דער מענטש פילט אז ער איז נישט גענוג, ער איז נישט גענוג, ער איז נישט גאר אינאף, ער איז נישט אינטערעסאנט, ער איז נישט אינטערעסאנט מילא מוז ער מיטברענגן פעקלעך מיט תוכן, מיט אינטערעסאנטע תוכן, אקעי. יא.
און ס'קען זיין נאך ריזענס פארוואס דאס געשעהט, אבער דאס איז די באטאם ליין, דער מענטש פילט אז ער איז נישט אינטערעסאנט, אדער זי איז נישט אינטערעסאנט, און ממילא דארף מען זיי ברענגען אנדערע זאכן, און די עכטע עצה, די עכטע וועג פון דעם וואס צו דיעלן מיטן שורש איז יא צו טרעפן אן עכטע אינטערעסאנטקייט, צי דורך גוטע העלטי רילעישאנשיפס וויטין פעמילי אדער פרענדס, אדער דורך טעראפי, באמת גיין צו טרעפן א גוטן טעראפיסט און מיט די טעראפיסט באמת גוט אויפארבעטן און אויפבויען די זאך ווי דו ביסט יא אינטערעסאנט. ס'דא כל מיני וועגן און שיטות אין טעראפי וויאזוי אויפצוברענגען די מענטש זאל זיך פילן. און איז זיכער אינטערעסאנט. יא. הונדערט פראצענט.
זיכער אינטערעסאנט. נישט ווייניגער אינטערעסאנט ווי דער ביי וועם ער וויל יעצט נושא חן זיין. אפשר אנדערש.
אבער קיצור דארף מען דארף נאר טרעפן ווי איך בין אינטערעסאנט. ווי דו ביסט. און דא ליגט די האומווארק. נישט ווי. אז דו ביסט אינטערעסאנט. איך וואלט אויך געזאגט, איך וואלט אויך געזאגט, איך בין אייביג נוטה צו, וואס וואס אינטערעסירט דיך? וועלכע סאבדזשעקטס אינטערעסירן דיך? וועלכע סאבדזשעקטס ווילסטו רעדן פון? וואס ווילסטו? און די מענטשן האבן מורא צו וועלן, די מענטשן האבן מורא צו צו אריינקומען מיט עפעס א א.

ס'איז שטיל? אקעי זאל זיין שטיל יעצט. לייק, איי נאו דעט יו אר אינטערעסטינג, איי נאו דעט יו אר עמעיזינג, איי נאו דעט יו, וויטאוט סעיאינג איט טו הים, איך זאג עס נישט, אבער איך ווייס ביי מיר אז יעדער איינער וואס קומט האט אוצרות, און נישט קיין חילוק וויפיל די קלייענט, די טייפ אוו קלייענטס גייען טרייען צו פראדזשעקטן און ארויפווארפן אויף מיר צו רעדן אין די שמועס. איי וויל אלוועיס טריי ענד לייק וועיט איט אוט טו לעט דעם פיינד ענד דעוועלאפ, און ס'איז אינטערעסאנט אז אויב זיי געבן זיך גענוג צייט, אדער זיי זיצן מיט א גענוג גוטע געטרעינטע טעראפיסט וואס קען אויסהאלטן די.
ענקזייעטי פון שטילקייט.
יא, און זייערע עטעמפטס צו ארויפווארפן אויף דיך, ביקאוז דעי אר ווערי

אז דא איז שטיל וועגן זיי זענען ענקשעס אדער וועגן זיי ברענגען נישט.
לאמיר זאגן די טערעפיסט יוסף די יוסף זאב ביסט ענקשעס? די טערעפיסט אדער די מיטשמועסער חבר ספאוז שותף אין די שמועס חברותא פרענד לייק זיי האבן א הארד טיים. צו קוקן אינעווייניג, און יוזשעלי ווען זיי גייען יא קוקן אינעווייניג, סאו סאו מער ווייניגער וואס איך זעה אלץ איז ער גייט טרייען צו מאכן אז יענער זאל רעדן, אדער גייט ער טרייען צו האבן סאבדזשעקטס, לייק קענסט די ווארט אז פשוט'ע מענטשן רעדן פון אנדערע מענטשן. מענטשן וואס זענען אויף אביסל העכערע לעוועל רעדן פון זאכן, און מענטשן וואס זענען נאך העכערע לעוועל רעדן פון איידיעס.
באט אין עני פון די קעיס פון די דריי זאכן גייען זיי טרייען צו האבן רעדי מענטשן אדער זאכן אדער געשעענישן אדער איידיעס וואס מען דארף רעדן פון, ווייל די עכטע אמת איז אז זיי קענען, און וואט דעי העוו א הארד טיים און דעי מאסט אוו די טיים פעיל טו דא, איז טו טשעק אינסייד וואס וויל איך און וואס ברענג איך צום טיש פון וואס וויל איך רעדן וואס וויל איך דיך פרעגן וואס וויל איך דיך זאגן איך לאו דווקא זאכן מענטשן אדער געשעענישן ס'קען זיין אז ס'גייט זיך ארויסברענגען דורך און איף ענד און אויב דו האסט אזא חבר אדער א ספאוז איינער וואס איז אזוי ווי דעם לייק דזשאסט וועיט איט אויט און לייק ביליוו און נאו אז זיי האבן יא זאכן וואס זענען אינטערעסאנט און לייק מאסט אוו די טיים זעה איך די מענטשן זענען פול מיט קריעטיוו שיינע גוטע זיסע איידיעס און אנדערסטענדינגס און דזשאסט לייק. האסט געזאגט יעצט נאך עפעס, האסט געזאגט, האסט געגעבן יעצט א עצה פאר א חבר וואס וויל אזא איינעם העלפן, כ'מיין האסט דאס געמיינט, אז ער זאל פון יענעם אויספרעגן, פון יענעם באקומען, נישט די אינפארמעישן וואס ער איז געקומען פריפעירד. נאר די זאכן וואס ער האט באמת, ווער ער איז, וואס זיין טאג איז געווען, און וואס ער האט נאך קויפן צו פארקויפן נאטירליך, חומר, וואס ער דארף נישט קיין ענקזייעטי, וואס ער האט גרייט צו די האנט, וואס אינטערעסירט אים, איז רעדילי עוועליבעל מכל הצדדים. יא, רעדט.
וואו. זייער. יא.
דאס איז די פאוער וואס ליגט אין די פשטות מיין איך די תשובה. מינינג? האסט געזאגט האסט געזאגט בעצם א פשוטע תשובה פון וואו ס'קומט און וואס מ'קען טון, אבער ס'איז ס'איז מורא'דיג מורא'דיג פאוערפול ווייל דאס נעמט קער דערפון, ס'איז נישט ס'איז מער ווי אויסגעשמועסט, מער ווי אנגעטאטשט.
רייט, און און ס'איז נישט גרינג וועגן ס'זעט אויס כאילו ס'איז דא דא עפעס א מין אנגעצויגנקייט און איך ווייס נישט וואס איך גיי רעדן אין די שמועס און איך מוז מיך אנגרייטן און אפשר גייט זיין שטיל. דזשאסט וועיט איט אוט, ס'איז אזויווי אזא וועיוו פון ענעקזייעטי און פון סעלף דאוט און פון דאס וואס גייט אריבער גיין. לאך דיך אויס. אקעי דעטס די איווען סימפלער וועי אוו סעיאינג איט. אקעי סאו די שאלה און אסאך אנדערע שאלות זענען ווערן געשיקט, קענסט די אויך שיקן צו יוסף זאב אויף טעקסט אדער א קורצע קלארע מעסעדזש, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר.